Безнең киләсе спикер Лилиана. Лилиана ханым Сафина, Мәскәүдән. Лилиана Мәскәүдә әйтергә кирәк, беренче диекме соң. Бик озак вакытлар татар телен укытучы, татар теле дигәч, Мәскәүдә беренче искә килә торган шәхес. Ул Умарта татар теле мәктәбе җитәкчесе, нигез салучысы. Һәм ул бүген безгә заманча татар гаиләсендә милли тәрбия тәҗрибәсеннән чыгыш ясаячак. Лилиана, әзер булсаң, күз кыз.
Әйе, мин әзер. Хәерле көннәр, хәерле кичләр, кемнәдер кич, кемнәдер көн, шулай бит. Бик шатмын шундый кызыклы фикердәшләр арасында чыгыш ясый алу мөмкинлеге булганы өчен. Равилдә булырга тиеш безнең умарта турында кечкенә генә ролик, шуны салып булса бик әйбәт булыр иде. Мин тагын бер нәрсә әйтеп китим, әлеге видеоны кушканчы. Лилиана ну, бәлки күпләр ишеткәне бардыр, моның турында татар э, матбугаты бик күп язды. Ул э, бер кадәр вакыт Мәскәүнең Эхо Москвы радиостанциясендә э, татарча сөйләшәбез дигән тапшыру алып барды, говорим по-татарски. Э, безнең э, медиа шәхес дияргә була Лилиананы. Э, һәм хәзер Әгәр эшләп китсә, башлап җибәрәбез теге видеоны ала бирсә. Так. Кая әле ул? Эшләме дөрес? Эшләм дөрес? Эшләйм. Ярый, рәхмәт.
Хәзер башлап җибәрәм.

Лилиана дәвам ит. Әйе, бик әйбәт. Бу безнең булдыр, әйе, ел башында башлана торган а, демонстрацион ролик иде, шуңа күрә м, теге э, соңгы слайдны да күрергә м, күрә, күрә алдыгыз шулай бит. Бик кыен чыннан да а, Анар ханымнан соң шундый ни а, шундый катлаулы темадан соң тагын балалар темасын дәвам итеп сөйләшеп китәсе, чөнки бер яктан кешеләр шундый глобаль әйбер белән шөгыльләнгән вакытта без инде гаилә эчендә булган тәрбия турында милли тәрбия турында милли белем бирү турында сөйләшергә тиешбез шулай бит шулай бит һәм умарта турында берничә генә сүз бу бәлки шәхси проект булуына карамастан бу иң беренче чиратта теге үзең әни булгач шулай бит үзеңнең тормышың инде тәрбия турында белем турында тел турында кайгырта башлагач барлыкка килгән әйбер булды чөнки әни булганчы бу әйберләрне аңлап бетермисең кебек ничек тә бар башында булмаса бик зур идея бар ләкин аны тормышка ашыру бик кыен бик җентекле, бик авыр эш дөресен әйткәндә. Һәм ничек итеп э, тәрбия дә бирәсе килә, телгә дә өйрәтәсе килә. Безгә чыннан да 2 э, яшь ярымлык балалар умартага әти-әниләр алып килеп э, без аларга татар теленә өйрәтергә тырышабыз. Атнага бер генә булса да, чөнки бөтен балалар да, бөтен әти-әниләр дә алар атна буе кадер йөриләр, нидер эшлиләр, аларның үзләренең башка түгәрәкләр дә бар шулай бит ләкин инде мин һәр ел саен рәхмәтле рәхмәтләрне җиткереп калам безнең әти әниләргә шулай иркәләнеп ятмыйча үзләренең шимбә көннәрен Э, туган телебезгә багышлап балаларын алып килү үзе бик зур зур эш чөнки без э, үзебездә үзебез яктан килгәндә тырышабыз. Безнең э, дәресләр үтәләр Мәскәүнең үзәгендә генә, хәрби кешегә җәл булсын өчен дип. Э, ләкин бу безнең генә эшебез түгел, миңа калса, бу әти-әнинең аңлап, э, шундый татар телем туган тамырларын аңлап, телгә ихтирам йөртеп, ташлап килүләре бу беренче чиратта әти-әниләрнең зур-зур эше. Шул гына бер тетрәндергеч хәл, бер яктан карасак, әллә ни зурлык шәһәр кебек, әллә ни зурлык э, башкала кебек, э, татарларның санында байтак әз генә түгел шулай бит ләкин шул э, тамчы тамчы балакайларны чыксыман җыеп алу бу э, җиңел эшләрдән түгел чөнки э, моның сәбәпләре дә берничәдер я булмаса бу безнең татар заманча татар гаиләсендә татар теленә ихтирам бар микән татар телен кирәк дип саныйлар микән я булмаса без болай да беләбез безгә инде теге ипи тозлык белгәч җитә дип уйлаудан гына микән дип кайвакыт аптырап та калабыз чөнки балалар саны теге үлеп китәлек шул хәтле бик күп бик күп дип әйтмәс идек ләкин булганына канәгатьбез димәк эш бара э, теләүчеләр бар үзәңен аңлаучы кешеләр бар һәм милләткә дә өмет бар дигән сүз безнең балалар әйтеп үткәнемчә ике яшьләреннән алып мәктәпкәчә балалар мәктәп яшендәге балалар һәм безнең әле яшүсмерләр дә онлайн форматта татар телен өйрәнәләр укыйлар балалар саны төрлечә чөнки балалар булгач алар э, авырудан да төрле төрле башка әйберләрдән дә килә бит инде шулаймы ләкин ничек кенә булмасын без бу эшне алып барабыз һәм уңышлап барабыз дип уйлыйм үзем менә шәхсән үземнең хәлемә килгәндә шәхсән үземнең гаиләмә һәм балаларыма килгәндә бу чыннан да бик зур эш менә килешәм тулысынча зилә ханым белән балалар белән татарча гына сөйләшү, гел үзеңне теге саклап, гел үзеңне контрольдә тоту бу җиңел эш түгел. Ләкин минем гел башымда шундый сорау туа, син үзеңнең туган телен татар икән, син татар телендә авызың ачылган икән, син татар телендә фикер йөртә аласың икән, ничек итеп синең башыңда үз балаң белән башта башка телдә сөйләшү теләге э, була ала дигән әйбер минем гомумән башыма сыймый торган әйбер ул. Мин шул әйберне аңламыйм. Ничек инде менә син туган, туган телен синең татар. Син татар авылында туып үскәнме, шәһәрендә туып үскәнме? Ләкин менә мин чтобы не было акцента. Ну, миңа аңлашылмый ул җегетләр, кызлар, дөресен әйткәндә, ул әйбер гомумән дә аңлашылмый. Ничек инде син телеңне җырта-җырта, менә мин бер э, шундый күңелсез хәл бар, менә минем э, әниемнең абыйсының хатыны үлем түшәгенә эләккәч, алар балаларын ул үзе 40-50 еллап Мәскәүдә яшәде, татар теленә балаларын өйрәтмәде, төпчеге генә өйрәнде, авылга кайтып та әле шулаймы? Ләкин үлем түшәгенә яткач, урыс телен онытты дип әйтерлек. Аның теле әйбәте, камил иде, ләкин ул аны онытты. Һәм балакайлар тирә ягына җыелып утырдылар да, беләсезме, көн төне WhatsApp-ка әнисенең әйткәннәрен, соңгы сүзләрен яздырып, миңа җибәреп утырдылар. Тәрҗемә итеп бир әле, әни нәрсә әйтә икән дип. Менә шул әйбер, бу бит куркыныч әйбер. Сиңа бер ни бердә тормышның бер әйбер дә кирәкми, синең балаларыңны, балаларың сине соңгы юлга озаткан вакытта һәм син аларның соңгы әйберләрен, минутларын ишеткән ишетә алган вакытта сина тел җитми. Бу бит фаҗига, дуслар, шулай бит. Һәм менә шул әйберләр дә мине шул хәтле менә теге Ничек инде? Ә менә э, бу бит хәлдән беркем дә арынмаган, шулай бит. Ничек инде? Э, әйе, әлбәттә, җиңелрәк сиңа теге масса күләм телдә сөйләшергә. Әлбәттә, синең балаңа җиңелрәк, син аны кайвакытта э, сиңа русча шигырь бирәләр, рус, рус теле укыттыралар, рус теленә өйрәтәләр. Аның мөхите урыс, шулай бит. Ну, безнең очракта шулай бит. Ләкин ничек кенә булмасын, кайвакытта җиңел дә кебек шулай ә кайвакытта менә авыз да күтәрелми авыз да ачылмый тел дә күтәрелми үзеңне мәсәлән татар телендә балаңны әрләргә менә шул хәтле кыен әйбер миңа балага татарча орышырга баланы дөресен әйткәндә чөнки менә телне шул хәтле саклап берәм берәм берәм җыеп яшисең сыңман ну бу да булырга тиеш дип әйтүем телдә тел ягына тәрбия ягына килгәндә тагын берәбер кичә генә бер молдаван җегете белән таныштым ну балам әле алты ай гына ди ничего страшного хатыным урыс мин үзем молдаван мәктәбен бетердем ди мен әйтәм ә телне өйрәтәсезме балага өйрәтергә планнарыгыз бармы дим Әйе, әлбәттә, ап кайтабыз да, менә минем әтием белән әнием Молдавиядә яши, без анда апарып куябыз, монда зур авыл бар, менә шунда өйрәнер ул, ди. Мин әйтәм, ярар, шул хәтле менә, бу бит бер план. Бала кечкенә, син әле белмисең балага элемтәне дә, шулай кебек җиңел ап кайтып салдың кебек авылга әтигә, әнигә, алар сине өйрәтерләр кебек. Юк, юк, Алай гына эш бармый, чөнки әти-әниләр хәзер бик камил рәвештә рус телен беләләр. Адда авылда яшәгән балалар безнең гомумән татар балаларын э, күзгә алсак шулай бит. Алар бик әзләп э, безнең э, инде хәтта татар телен онытып баралар, авылда яшәп торучы яшиләр. Бу әйбергә дөрес карарга кирәк. Димәк, бу тәрбия проблемасы хәзерге көндә ул шәһәр күләмендә генә түгел, Ул гомумән авыл күләмендә дә, төбәк күләмендә дә, регион күләмендә дә, безнең күләмдә дә, гаилә күләмендә шулай бит. Шуңа күрә моңа моның буенча теге бер юл алып кына тайпылмыйча эшлисе, җегетләр, кызлар, бик-бик авыр эш. Шуңа күрә нишләргә кирәк? Менә дөрес әйтте Зилә, берничек тә беркайчан да бирешмәскә. Менә үзеңнең гаиләңдә туры менә безнең гаиләдә бар кагыйдә. Мин алар белән бер кайчан да ничек кенә анда менә теге төрттереп җибәрмәстән мин балалар белән сөйләшәм татарча гына. Мин балаларга укыйм татарча гына, минем әле ул гына түгел, олы кызым үлей, мин бөтенләй русча белмим дип кайсы бер вакытка хәтта үлей мин укый белмим русча, укыган аңламый дип, шулай дип уйлый торган иде ул. Э, менә әгәр дә синең башыңда бар икән кагыйдә үзеңнең башыңда бар икән максат иң бер иң беренчесе шулай бит бу бит теге стратег булырга кирәк менә алга бардың икән синең стратегияң бар икән алга белергә өйрәнергә һәм тайпылмыйча әкренләп кенә берәм берәм генә кыен итеп кенә тел генә бит түгел эш, эш, эш бит әле тагын монда теге сәясәт тә килеп керә монда әле килеп керә э, балаңның саный уку белүе дә шулай бит татарча аңа тәрҗемә итеп утырасың, рәхәтләнеп шул математик биремнәрне, аңа рәхәтләнеп тәрҗемә итәсең, бөтен әйберне дә. Шуңа күрә бу бу бик бик бик катлаулы эш. Менә шул хәтле кыен эш ул дөресен әйткәндә. Һәм һәрбер кешенеке хәленнән килә микән? Э, безнең татар э, ата-анасы хәзерге заман ата-анасы татарча тәрбия белә бирә микән? Татар анасы, атасы э, көчле шәхес, үзеңнең уялмыйча, э, үзеңне аңлап, үзеңне кабул итә белергә иретә белә микән? Бу инде миңа калса педагоглар эше түгел, бу инде психологлар эше. Чөнки оялу, кимсенү, җиңелрәк э, су агымы буенча агып бару бу бик җиңел ассимиляция өчен булган процесслар. Моңа калса, миңа калса, Безгә татар психологиясе белән кызыксынып эшләргә кирәк. Менә миңа белә бүген беренче тапкыр теге уку клубы турында да сүз китте шулай бит чыннан да менә миңа калса бүгенге көндә һәрбер кешенең өстәлендә булырга тиеш ул әмирхан инеке әйтелмәгән васыять анда бөтен әйбер бар Анда татар психологиясе дә бар, анда э, көн күреш тә бар, анда киләчәк тә бар, анда фаҗига дә бар. Әмирхан абый шул хәтле менә үзен алга карап, менә ул бит 60 елда язылган әсәр, шулай бит. Ул бүгенгесе, ул менә кичә язылган әсәр кебек. Менә шуны куркытасыгыз килә икән, куркытмыйча эш бармый. Куркытасыгыз килә икән, кертеп җибәрәсегез килә икән, тормышым белән фаҗигане күрсәтәсегез килә икән, әлбәттә, шуны күрсәтергә кирәк, шуны укытырга кирәк, шуны белдертергә кирәк. Һәм балалар гына мин балам зур кызыма 10 яшь кенә булуга карамастан, мин аңа тулысынча бу китапны һәр кич әкренләп, әкренләп әле дә укыйм. Аңлатам, балача тәрҗемә итеп бирәм, чөнки ансыз аңлау, ансыз аңлатып бетерү кыен, э, дуслар, беләсезме? Шуңа күрә гомумән тәрбия бирү, гомумән саклап калу, гомумән концерт белән җыр биюдә генә эш бармый, дөрес кызганычка каршы. Интеллектуаль мөмкинлекләрне арттыру. кешегә белем бирү, татар җегетен, кызын тулаем бер образ, татар гына түгел, башка милләткә дә кагыла, шулай бит, тулаем бер образ итеп бирү, бу бик-бик зур эш, бу һәрбер әти-әнинең, әби-бабаның кулыннан килә торган эше. Шуңа күрә минем инде бу теге э, ни больной больная тема, мин бу турыда бик озак сөйли алам, ләкин вакытыгызны вакытыгыз тар, шуңа күрә соңрак дәрестә сорауларыгыз булса, җавап бирергә әзер булырмын. Римма бик зур. Әйе, ни бу инде шундый ник кебек булды. Милли пикет татар анасының җан авазы җан авазы диек. Кемгенәргә кызык, мин чатка салдым әйтелмәгән васиятнең текстын, аның хәтта интернетта аудиосын да табырга була. Әгәр тыңлатырга теләсәгез, татар әдәбиятының классикасы. Сораулар Юк, Лилиана, дөресен әйткәндә, э, чөнки монда барысы да Лилиана рәхмәт Лилиана супер дип кенә яза. Э, бик дөрес сүзләр, дөрес әйтәсез. Э, һәм башкалар, миңа калса, монда ни э, сорап буладыр, бәлки, ни, э, менә бу ниләр умартага килә торган балаларны рус телле булса, әгәр алар русча сөйләшә, татарча берни белмәсә, ничек итеп аларны сөйләштереп, авызларын ачтырып җибәрергә, бу теманы әле соңыннан синнән соң алсу дәвам итәчәк. Сездә менә ниндирәк ниләр кулланыла һәм ата-аналарга нинди киңәшләр бирәсез? Индирәк сулар планы. Ну, беренчедән, әтиәнләр белән һәрбер безнең ел башы саен бик озак 45 минутлык лекция үтә. Менә бүгенге форматта, бүген бүген әле теге сокращенный вариант булды аның. Ә болай 45 минут буе мин сөйлим әтиәнләргә, ничек итеп э, бирешмәскә. Менә беренче э, бирешмәскә, бирешмәскә, бирешмәскә. Ләкин монда бит ике проблема бар. Әгәр дә әтиәни телле булса, Бу бер әйбер. Әгәр дә әти-әни телле булмаса, шып кына алып килә дә баласын теге менә э, тапшыра да дәүләткә, э, хөкүмәткә, э, курсларга һәм өйрәтегез ди. Бу инде икенче нәрсә, шулай бит? Шуңа күрә бу тел сындыргыч шулай бик катлаулы эш. Әкренләп кенә җырлатып бу очракта теге коммуникатив менә нишләтергә кирәк баланы, шулай бит? Бала кабатлап кына әйберне эшли алмый. Менә сиңа аңа әйттең, Бу кояш, көн кояш бу дип кенә булмый. Баланың булырга тиеш тагын әле моторикасы эшләсен бу вакытта. Шулай бит? Без аңа кояшны әйттерәбез, ясаттырабыз, күнегүләрдә ныгыттырабыз. Гомумән шулай бит? Һәм инде кояшның рәсемен ясатып, кояш турында җыр җырлатып, тулысынча кояш образын тулыландырабыз. Менә шул очракта гына инде 15 тапкыр төрле форматта тотып карап, кабып карап, ишетеп карап, иснәп карагач кына бала ул әйберне үзенә кабул итә ала. Чөнки атнасына бер тапкыр бер сәгать эчендә дуслар, ну, аңлый аласыз. Кытай телендә дә, инглиз телендә бер телгә дә өйрәнеп булмый. Төрек телендә дә шулай бит. Шуңа күрә бу э, әти-әнидән килгән, ләкин без әти-әниләргә ярдәм итеп барабыз. менә без мөхитне тудырабыз чыннан да э, тел мөхитем шулай бит менә син синең тирә ягыңны мәктәптә маша белән даша саша икән менә син монда киләсең дә синең арада сөләйман да бар солтан да бар әмирхан да бар һәм башкалар һәм башкалар безнең аларга төп максат ул күрсәтү мәскәүдә булган башка бер оя бар һәм бу безнең чыннан да э, бик матур э, бер Умарта. Умартага кирәк керер өчен һәрбер кеше дә умартага иркен генә керә алмый. Анда быз-быз итеп безнең балкыртлары бызылдап тора. Шулай бит? Син анда башта алырга тиеш әле, барып җитеп кенә түгел. Допуск, доступ, син шунда керәсең һәм сине син анда белмисең, куркыта. Ләкин аннан син бал алып чыгып алып чыгаласың. Шулай бит? Бик яхшы бит тегеней, шунларның приманкасы. Шулай бит бик әйбәт. Шуңа күрә әкренләп, әкренләп кенә бу әйберне менә шулай кертеп җибәрәбез без. Күбрәк инструкция бирәбез әти-әнигә.
Чөнки Рима үз үзе белән сөйләшә. Әйе, Илсия яза. Хәзерге ата-ананың милли аңы зәгыйфь. Ә, сез шундый перспектив проектларын булдырып алып барган кеше буларак, бу ата-аналарның аңын татарчага борыр өчен нинди проект эффектив була алыр иде дип уйлыйсыз ди? бу ата менә әйе бу да бик дөрес сорау шул хәтле менә безнең бит ата хәзерге ата ананың алар ни дип уйлыйлар менә без ашка җөрибезме җөрибез концертка йөрибезме йөрибез шуның белән вәссәләм бетте без татарчаны беләбез без йолаларны барысын да беләбез без пәрәмәч пешерә беләбез без өчпочмакны ничек буган беләбез тәмен дә беләбез без казанга барып кайттык без татарлар булды Бу максимум. Һәм аның өчен ата-аналарга менә ничек кенә булмасын, беренчедән кирәк ниндидер менә ана бала таба. Шулай бит? Аның беренче чиратта үзенең мәсәлән, ул белә, ул мәсәлән үзе Рима ди. Ул белә Гумерова икәнен, шулаймы? Һәм аның баласына татар теле Ул телне белми ди мәсәлән, Аллам сакласын шулаймы Римма туташ? Ул телне белми ди мәсәлән, аңа кирәк берәр төрле инструкция. Менә бала, ана бала тапкач булган инструкция бүгенгесе көндә ул юк. Урыслаша башлаган, ассимиляция аша үткән ана булсын дию. Аңа бернинди китапчык та юк. Менә дога укырга китапчык бар.

Менә беләсезме? Аңа кирәк инструкция. Ул анага кирәк инструкция. Менә шуны мәрәҗәгать булды бу ел. Менә берничә ай элек кенә, беләсезме? Шуңа күрә нәрсә кирәк? Китапчыклар кирәк. Кирәк шундый брошюркалар. Бу атанлар тайпылмасыннар өчен, үзләренең мин кем икәнен аңласыннар өчен. Аларга кирәк кыска-кыска лекцияләр. Бу лекцияләргә кирәк популярлаштырырга, чакыртырга, сөйләргә, кыска-кыска итеп. Бөтен ана, бөтен ана тудырган, бала тудырган ана да ул һәрберсе Бу, там успешная мама, будущая мама, мама в колыбели, мама в песне и пляске. Менә шундый әйбер бүгенге көндә контактыда булсынмы? Кирәк улай белән тудырырга һәм бирергә милли э, милли э, гомумән тәрбия буенча. Менә бу ул булырга тиеш масса күләм эш. Бер кешенең эше түгел шулай бит. Шуңа күрә лекцияләр булса, әкренләп сөйләшсә, клуб молодых мам булса, мәсәлән, Ник булмасын ди? Клуб молодых мам. Менә кеше килде дә һәм татарча суларга ирәнә бала табырга шулай бит. Э, памперсларны татарча сатып алырга ирәнә. Менә ул да бит үзе кертеп җибәрү э, э, балага тәрбия дөрес. Менә шул вакытта эләктереп алырга кирәк ул, ул әнине. Бүлде гел теге, әниләр дә бәбиләр темасы булды, дуслар. Угу. А, но эффективлыгы булса, ничек булса да ярый, инде тема булса да ярый. А, бик, рах... бик зур рәхмәт, Лилиана. Мин а, бик кыска гына русча сөйләп, э, очень кратко перескажу то, что говорила Лилиана. Лилиана говорила про необходимость э,